Өлбүт сарыабына уонна сэттэ бухатыыр туһунан остуоруйата Александр Сергеевич Пушкин Сарыыссалыын бырастыыласпыта, саар айаҥҥа аттаммыта. Түннүгү нөҥүө көрөн, таһырдьаны өҥөйөн, саар төннөрүн кэтэһэн сарыысса олорбута. Сарсыардаттан түүнү быһа сарыысса күүтэр да күүтэр. Алаас диэккинэн көрөрө, арай силлиэ тыал көтөрө, дууһаката хомойуох, доҕоччуга суох да суох. Хаар түһэн маҥхаҥныыра, сир үрдэ туртаҥныыра, кини күүтэр буолбута тохсус ыйа туолбута. Сардаҥалаах түүн саҕана Сарыыссабыт кыыстанна, Сарсыарда күн тахсыыта Саар аҕабыт ыраахтан Ахтылҕаннаах ыалдьыта айаннаан тиийэн кэллэ. Сарыысса омос көрөн, соһуйан, сөрү сөҕөн, күүскэ-күүскэ тыыммыта, күнүс өлөн хаалбыта. Саар санаата долгуйда, санаарҕаан муҥатыйда. Түүл курдук сыл ааста, саар атыны ойох ылла. Саҥа хотун сарыысса, санаа хоту сарыысса, үрдүк маҥан бээтэ, өйдөөх киэнэ үтүөтэ, Ол эрээри дьэ хата уордаах бардам майгыта. Улаатымсык, көбүөһүт, олус көнчүө күнүүһүт. Бэргэһэтин энньэтэ биир сиэркилэ баар этэ. Сэттээх-аптаах бадахтаах сиэркилэтэ саҥалаах. Сиэркилэтин иннигэр сэбэрэтин көрүнэр, көрүлүүр үтүөмсүйэр, күрэ-оонньуу кэпсэтэр. Күндү сиэркилээм, этэрэ, күн анныгар ордук кэрэ, кэрэмэн талба буолуох, ким баарый миигин куотуох. Онуоха сиэркилэтэ уоба-бааччы эппитэ: «Кырдьык, эйиэхэ тэҥнээх, кэрэ, үтүө дьүһүннээх, кэрэмэн талба буолуох, күн анныгар ким да суох». Сарыысса үөрэ түспүтэ, саһыгырыы күлбүтэ, хоолдьук самыы хамсатан, хобулугун тыаһатан, сиэркилэтин иннигэр сэбэрэтин көрүнэр. Сарыабына ол кэмҥэ тыллан истэ киэркэйэн, үүннэ үттэ, дьэ ситтэ, сүүһүгэр күн килбэйэр. намыын көссүө бээлээх нарын талба дьүһүннээх хоруол уола дэлиһиэй ойох ыла сыбаат ыытта саар ону тоҕо сириэй сөп диэтэ энньэ кутта сүүс отут дьиэни кытары сэттэ баай куораттары

эйигин чахчы куотуох сарыабына үтүөкэн сырдык ньуура кэрэмэн сарыысса ойон турда сүрдээх күүскэ кыыһырда сиэркилэтин элиттэ сиргэ буорга тэбистэ Сиэркилим, сыыһа эттиҥ, сымыйалаан кэлэттиҥ, сарыыбына дьэ кырдьык, сирэйэ эрэ сырдык, хат сылдьан кини ийэтэ хаары супту одуулуур этэ. Ол иһин кыыһын субата тунах маҥан буолбута. Киэбирбэтин сэгэттэй, кэһэтиэҕим бэйиккэй Кини дуо, миигин куотуох, кэрэмэн талба буолуох, уоһугар манай аллаах, уоһаҕа да куурбатах. Күн анныгар миэхэ тэҥнээх, ким баарый, кэрэ дьүһүннээх. Онуоха сиэркилэтэ уоба бааччы эппитэ: «Сарыабына үтүөкэн, сырдык Ньуура кэрэмэн». Саныы-саныы уордайан, сарыыссабыт кыыһыран, Чорунуоханы ыҥырда, чуо бу курдук соруйда. Сарыабынаны кучуйан, саататан, аралдьытан, хара тыаҕа таһааран, харыйаҕа тыыннаахтыы, хамсумнаһын курдук хамкум кэлгиэн кэбис, сур бөрө кэлэн сиэтин, киһирэ билбэтин. Чорунуоха тыаҕа таҕыста, сарыабына батыста, быдан ыраах хаамтылар, быралыйан бардылар. Сарыабына биллэ, таайда, субу курдук саҥарда. «Үөлэннээҕим, эн миигин өлөрүмэ, Үтүө кыыһыа, сарыысса буоллахпына, санааҥ хоту манньалыам. Өс киирбэх дьон уоха, олорбото чорунуоха, кэлгийбэтэ, баайбата, көҥүл босхо ыыппыта, айгыстыма, диэбитэ. Дьиэтигэр төннүбүтэ. Хайа, ханна тиэртиҥ диэн сарыысса ыйыппыта хоро тоҕо онуоха хорунуох чорунуоха онно тыаҕа кэбистим тууйа бобо кэлгийдим тыҥырахтаах кыыл кэлиэҕэ тыыннаахтыы тутан сиэҕэ сурах садьык тарбаабыта саар кыыһа сүтэн хаалбыта саар санаата санньыйар Санаархаан муҥатыйар, таҥараҕа үҥэн сүктэн, таптыыр доҕорун сүтэрэн, тоҥ суолун тобулаары, доҕоччугун булаары, хоруол уола Дэлиһиэй хонон өрөөн айанныыр. Сарыабына барахсан сис тыаҕа мунан-тэнэн атах мээнэ испитэ, арай дьиэҕэ тиийбитэ. Эриэн ыт үрэ көрсөр, эккэлээн өрө көстөр. дьиктиргээн тура түстэ дьиэ таһа им-дьим этэ куба курдук нуоҕайан кирилиэс устунуттан сарыабына ааны аста саала хоско киирэн ааста сырдык киэҥ хоско баара муннук тиэкки таҥара дууп остуол устуул элбэх көрүөххэ кэрэ сэнэх. Иэримэ дьиэкэм иччитэ ибириир тыыннаах суох этэ. Сарыабына санаата. Бу дьиэҕэ дьэ быһыыта атаҕастыа суох дьоннор айгыраан олороллор. Аал уоту оттубута, дьиэ иһин хомуйбута, балаатаҕа киирбитэ, сытан нуктуу түспүтэ. эбэтэ чааһа чугаһаата, элбэх тып хаамы тыаһаата. Сэттэ буойун эрэттэр сиртэн тэйэн киирдилэр. Киирээт этэр биирдэһэ: «Дьэ, дьикти, дьиэбит иһэ маннык ыраас, маннык кэрэ, манна сылдьыбыт ким эрэ? дьиэбит иһин хомуйбут, дьиэлээхтэри тоһуйбут. Кимҥиний? Кэлэн кэпсэт, көстөн бээҕин биһирэт. Оҕонньор эбит буолларгын, убай курдук ытыктыахпыт. Эдэр уол эбит буолларгын, эрэллээх быраат гыныахпыт. Эмээхсин буоллаххына, ийэ буолуоҥ эн манна. Кыыс оҕо буоллаххына, балыс буолуоҥ эн манна. Сырдык ньуура килбэйэн, сарыабына күөгэйэн, дьэ көрсөн сүгүрүйдэ, дьиэлээх дьоҥҥо чиэс биэрдэ. Кыбыстан кытар гынна, кыһалҕалаах айманна. «Ыҥырыыта суох бэйэм ыалдьыттыы кэллим», диэтэ. Кыыс тылыттан сэрэйэн, ким буолуон бэркэ билэн, сарыыбына эбит диэн санаан өйдөөн кээстилэр. Ытыстарыгар түһэрэн, ыалдьыты көрөн-истэн, толбонноох уус үрдүгэр, тойон өһүө төрдүгэр маанылаан олортулар. Бастыҥ остуол тартылар. Бүлүүдэҕэ бөрүөк таһан, үрүүмкэҕэ арыгы кутан, үскэм-айҕам улаатта, үөрүү-көтүү ыраатта. Бөрүөгү ойо быспыта, быыкаайыктык амсайбыта, күөх арыгыны испэтэ, уоһугар да тиэрпэтэ. Сырыыга сылайбычча, сынньаныан баҕарбычча, сарыабына аһаан бүтэн, үтүө дьоҥҥо махтал биэрэн, сырдык хоско ааспыта, сытан, нуктаан хаалбыта. Күнтэн күн ааһан иһэр. Сарыабына эрдийэр, ойуур тыаҕа санньыйбат, уйадыйан салгыбат, аламай күн тахсыыта, айанньыт аттаныыта, сэттэ бырааттыы бухатыыр, сэлэһэн бултуу айанныыр. Куһу хааһы ытыалыы, куораччыт дьону талыы, таллан кэтит санныттан, татаар баһын лэкэтэ, ойууртан үүрэн кыыллаан, черкиэстэри кэһэтэ. Сарыыбына дьиэ-дьиэлээн, санаа хоту күөс-күөстээн, таҥастарын сууйар, хатар, таһырдьа күүтэн тоһуйар, ол курдук бырааттыылар оонньоон, күлэн олорбуттар. Сэттиин сэттэ бухатыырдар сэмэй кыыстарын таптыыллар, сырдык, хараҥа тустуута, сарсыарда ыал туруута, сэттиэн имнэрэ-тэтэрэ кыыс хоһугар кииртэрэ. Киирээт этэр биирдэстэрэ: «Үтүө кыыспыт, быһаар эрэ, Бары эйигин таптыыбыт, бары тэҥҥэ ытыктыыбыт. Доҕор гынан биирбитин дьоллоон көрүөбүккүн, талан кими сөбүлүүгүн, таптаабыккар эргэ сүгүн. Батан кээстиҥ дуо, ол иһин баскын быһа илгиһинниҥ. тэҥнээх дьүөгэ буолуох-ама туохпут суоҕуй боччума сарыыбына мичээрдээтэ уонна маннык эппиэттээтэ дьэ үтүө атастарыам хаан уруу бырааттарыам Эһиги бары тэҥҥит, эһиги бары бэркит, өйдөөх дьоҥҥут, үтүө дьоҥҥут, өрөгөйдөөх, хоодуот дьоҥҥут. Албынныыр эбит буолларбын аҕа таҥара кыраатын, ыраас сырдык дууһабын ытык халлаан туппатын, эттээх-хааннаах бэйэбин ийэ сир иҥэрбэтин. Бырастыы гыныҥ, хайыамый, хайдах атыны таптыамый? Мэктиэ тылбын биэрбитим. Мин доҕорум таптыыр эрим, хоруол уола дэлиһиэй, кини курдук ким кэлиэй? Бытыктара сэксэйэн, бырааттыылар кэмсинэн, саараан тохтоон турбуттара, саҥата суох буолбуттара, тыл салҕаан хомнуо хойут, убайдара хоҥкуйбут. Ыйытар айыы буолбатах, ылымматын. Мантан антах хойут ахтыам да суоҕа, хоргутума кыыс оҕо. Сарыыбына эппитэ: «Сирэн кэбистэ дии санаан, сэттэ бырааттыы хоргутумаҥ, окко түспүт оҥоһуубун, буорга түспүт булуубун бырастыы гыныҥ, хайыамый, хайдах атыны таптыамый?» Хоолдьуктаах бэйэлэрэ хоҥкуһа түспүттэрэ, тыаһа суох ааны астылар, хомуллан таҕыстылар. эмиэ бииргэ холбоһон эйэлээхтик олорон бары тупсан кээстилэр, байан-тайан истилэр. Сарыысса буоллаҕына, сарыабына туһунан саныы-саныы уордайан, өстүйэн хаана хамсыыр, сиэркилэтин киэр тамныыр, хомнуо хойут уоскуйан, хоһугар киирэн туран, сиэркилэтин иннигэр сэбэрэтин көрүнэр,

эн кэрэҕин мөккүөр суох эйигин чахчы куотуох күөх ойуур тыакам иһигэр сэттэ бухатыыр дьиэтигэр албан аата да суох буоллар арыый кэрэ кыыс онно баар сарыысса кыыһырбыта чоронуоханы кыайбыта Сымыйанан эппиккин, албыннаабыт эбиккин, Чорунуоха билиммитэ аһынаммын, диэбитэ. Уордаах сарыысса суоһурда, ойуур баһынан саҥарда. Биитэр эн, биитэр кини, биитэр күнтэн сүтэр ини. Арай туран Сарыабына бырааттарын күүтэ-күүтэ таһырдьаны көрө-көрө таҥас хата олорбута. Эмискэ ыт үрбүтэ, кыыс өҥөйөн көрбүтэ, умнаах-манаах дьахтар ураҕас мастаах сылдьар, Ыт үрэр, сыыһа хабар, ытыраары ыксатар. Манаах дьахтар айманна. «Тутаах! Ыт сиэри гынна! Күрүрү! Чуут, чуут! Һуу-һаа! Көмүһүөм! Тахсан быыһаа!» Түннүгүнэн кыыс этэр. «Эмээхсиэн, миигин күөтээр, ыты буойан кээһиэҕим, килиэп, саахар берсиэҕим». Саахар килиэп ылбыта, сарыабына тахсыбыта. Ыта күөйэ-хаайа сүүрэр, ыйылыы-ыйылыы үрэр. Эмээхсиҥҥэ кыыһы ыыппат, эмээхсини чугаһаппат, кыыс диэкки хаамтар эрэ, ырдьыгыныы түһэрэ. Туох буолла маннык айылаах, уутун хамматах быһылаах? Мэ, килиэп, хап, диэт, хап-сабар сарыабына быраҕар. Манаах дьахтар ылбыта, махтаннаҕа буолбута. Айыы тойон абыраатын, алгыс баһа арыыланнын. тоҥсукка сиэҕэ диэхтээммин дьаабылака биэрээхтиибин сарыыбына эрэйдээх хайыһа түстэ иннигэр дьаабылака көтөн иһэр ытыһыгар тутан ылла ыта сыыһа хабан хаалла эбиэккэр сиэр дуу диэбитэ эмээхсинэ мэлийбитэ Кыыс дьиэтигэр төннүбүтэ, ыта батыһан испитэ, супту көрөр, улуйар, санньыйар курдук буолар. «Туох буоллуҥ, суокал?» диэн этэр, таптыы-таптыы имэрийэр. Ааны аргыый хатаабыта, таҥас хата олорбута. Дьаабылака сытыы-сыта дьыралыйан тарҕаабыта, кыһыл көмүс курдуктук кытара наҕара буспут, мүөтүнэн куппут курдук мөлбөккөй симэһин туолбут, сиэмэтэ курдат көстөр. Кыыс сиэри өрө көтөр, эбиэккэ диэри кыаммата, амсайыаҕын баҕарбыта, быыкаайыктык ыйыһынна, былаат курдук налыс гынна. Отонун төлө тутта, оронугар оҕутта, хамсаабакка хам барда. Хаарыан тыына хараарда. Бу кэмҥэ бултаан-алтаан, бырааттыылар айаннаан, ороспуонньук эрэттэрэ дьиэлэригэр испиттэрэ. кутуругун кумутан муннун буорга анньан ыт утары сүүрэн тиийэр ыйылыы ыйылыы үрэр бырааттыылар этэллэр куһаҕаны биттэнэр дьиэҕэ киирээт соһуйдулар дьэ көрө хомойдулар кыыстара өлөн сытар ыт ойон киирээт хап-сабар отону ыйыстан кээһэр түүрүллэн өлөн хаалар дьаабылыка отон хаҕа дьааттаах эбит буоллаҕа ону кыыска сиэтэннэр оһолломмут дэстилэр балыстарын аһыйан бырааттыылар хоҥкуһан сарыабына таһыгар санаархаһан турдулар көтөҕөн өйөөн сууйан көмөөрү гынан баран санаа булан саарыллар Сарыабына нусхайан утуйуу кынатыгар уйдарбыт курдук сытар. Тыыннаах буолуо хайылаах тыыммат эрэ быһылаах. Үс түүннээх күн манаатылар. Өлбүт хаһан тиллиэ баарай, курутуйан, аһыйан, курустаал таас хоруопка сарыабына өлүгүн сабан, ууран кээстилэр. түүн үөһүн саҕана сэттиэн хоруоба көтөҕөн илдьэн таастаах хайа ардыгар тараҕай аппатыгар алтан чугуун баҕанаҕа алтан иилэҕэс быаҕа тоһоҕолоон ыйаатылар эрэсиэҥкэ быыстаатылар балыстарын иннигэр быралыйар кэмигэр сүһүөхтээх бээлэрэ сүгүрүйэн биэртэрэ убайдара эппитэ «Утуй, ииҥҥэ, кыыс кэрэтэ, өс өһүөмэр ытык буоллун, эмискэ өлөн умустун, биһиги эйигин куруук бэркэ диэн ытыктыырбыт, харахпыт дьүккэтин курдук харыстаан сылдьыбыппыт, хаарыан тыынын хараарда, сирийэбит». харайда. Ол күн уордаах сарыысса үтүө сонуну эрэйэн сиэркилэтин иннигэр сэбэрэтин көрүнэр, көрүлүүр, үтүөмсүйэр, кистии саба кэпсэтэр. Күндү сиэркилэм, эт эрэ, күн анныгар ордук кэрэ, кэрэмэн талба буолуох, ким баарый миигин куотуох. Онуоха сиэркилэтэ уобабааччы эппитэ: «Кырдьык, эйиэхэ этэҥнээх, кэрэ, үтүө дьүһүннээх күн анныгар ким да суох, кэрэмэн талба буолуох». хаҥыл дьоруо атынан халлаан улаҕатынан сир ийэ сиксигинэн сибэтиэй буор үрдүнэн тоҥ суолу тобулаары доҕоччугун булаары хоруол уола дэлиһиэй хонон өрөөн айанныыр санааката хомойуох сарыабына суох да суох суол киһитин аайыттан сурах садьык ыйытан туоһулаатар даҕаны туһа суоҕа

Үөлэннээҕим, билбэтим, сарыабынаа быһыыта күн сиригэр көстүбэт, өлбүтэ буолуо эбээт, мин дьукааҕым ый баҕар көрбүтэ буолуо, онно бар. Хараҥа түүн кэтэһэн хоруол уола Дэлиһиэй ый көстөөтүн аҕай кытта ыйга тиийэн ааттаста:

Атаскааныам, билбэтим, сарыабына быһыыта суохпар ааспыт, көстүбэт, өлбүтэ буолуо эбээт. Хоруол уола санньыйар, дьэиэдээн, айманар, Бэйирэ, тыал баҕар, бил эрэ буолуо, онно бар, санаарҕаама, кэбис, диир. Ый аһынан сүбэлиир. Муҥҥа-сорго эриллэн, муҥур уһугар тиийэн, тыал биллэрин аҕай кытта, тыалтан кини ааттаста.

Онуоха тыал эппитэ: «Оннук, кырдьык да баар этэ, сүүрүктээх үрэх уҥуор, таастаах хайа ардыгар, тараҕай аппатыгар, алта чугуун баҕанаҕа, алтан иилэҕэс быһаҕа, курустаал хоруоп биэтэҥниир кутурҕан хараҥа бигиир. Хоруоп иһигэр онно, хотунун, эйиэнэ сытар». тыал куугунаан ааспыта, хоруол уола ытаабыта, доҕоччугун аһыйан, дууһаката долгуйан өрүһүйбэт эрээри, өлүгүн эрэ көрөөрү өр да өтөр да гыммата, өрө көтүтэн тиийбитэ таастаах хайардыгар тараҕай аппатыгар алта чугуун баҕанаҕа алтан иилэҕэс быһаҕа курустаал хоруоп биэтэҥниир кутурҕан хараҥа бигиир хоруоп иһигэр арай хотуна өлө сытар Хоруол уола Дэлэһиэй хотунун кууһа түстэ, хоруоба үлтү барда. Хотуна тиллэн кэллэ, өйдөнө түһээт эттэ, «Өр да туйдум» диэтэ. Оо, ытаһа түспүттэрэ, олус да үөрбүттэрэ, хоруол уола Дэлиһиэй хотунун кытта сиэттиһэн, өлбүтүн тилиннэрэн, сүппүтүн сүгүннэрэн, күн сиригэр күлэ-үөрэ, күлүлүү испиттэрэ. Сурах-садьык тарбаабыта, саар кыыһа баар буолбута. Сурах-садьык тиийиминэ: Маачаха истиминэ, сиэркилэтин иннигэр сэбэрэтин көрүнэр, киэргэнэр, үтүөмсүйэр, күлэ үөрэ кэпсэтэр. Күндү сиэркилэм, этэрэ күн анныгар ордук кэрэ, кэрэмэн талба буолуох, ким баарый, миигин куотуох. Онуоха сиэр килэ этэ, уобабааччы эппитэ: «Эн кэрэҕин, мөккүөр суох, эйигин чахчы куотуох, сарыабына үтүөкэн, сырдык Ньуура кэрэмэн». Маачаха ойон турда, сүрдээх тикта кыыһырда, сиэркилэтин илгэн кээстэ, аан диэки хааман истэ, сарыабынаны көрсө түһэн, өлүү болдьоҕор түбэһэн, соһуйан, курутуйан сарыысса өлөн хаалла. Сарыссыны көмөн бүтэн, сыбаайбаны тэрийэн, хоруол уола Дэлиһиэй хотунун кытта холбоһон, мэнниэстэрин кэтэннэр, бэргэһэлэнэн кээстилэр. Үс кэм-айхам дэлэйэн, үөрүү-көтүү тэнийэн, күн анныгар суоҕа маннык көрдөөх-нардаах бырааһынньык. Онно мүөт пиибэспитим, бытыкпын эрэ илиппитим Күндү кырачаан истээччилэрбит! Былатыан Ойуунускай аатынан Саха театра эһиэхэ анаан Россияҕа дьиэ кэргэн, өрөспүүбүлүкэҕэ оҕо саас сылынан саха театрын артыыстара эһиэхэ анаан төрөөбүт тылбыт сүөгэйин сүмэтин илдьэ сылдьар саха суруйааччыларын айымньыларын, сахалыы тылбаастаммыт остуоруйалары, уус-ураннык ааҕалларын куйаар ситимигэр сэргээн истиҥ, Саха театрын кытта бииргэ буолуҥ диэн ыҥырабыт, ыҥырабыт, ыҥырабыт, ыҥырабыт.